Bon cheki ora ya nos ta na binti dos minuut pasá di nuebe mi tin kaba aki den studionan di nuebe kuater sinku Alegria riba e mainta doshi di awe kinan ku nos ta selebrá djaweps. Ey, por cierto, un djisi keda dubida, belak abo skucha nan manda mi e nobo tambe di pelikula. Pelikula Studios tambe tra un vershon aki nan den kuadro di inti ambiente di Blue Wave nan ku ta bai tuma luga kemen di akidatu mi ta bin bek yor i nan tambe riba e riba e tema nobo aki nan tambe di pelikula. Ayer nan manda mi maya tambe, awor a tin nan mi ta kabe mira e mail ta drenta tambe di Icons. Nan ta mete un tema nobo, uh, mi ta bela gabo scucha un gist aquí. Uh, e tema nobo tambe cu uh, Juju V, junto cu Icons, tambe a lanza den curso di ayer, na lanza e tema aquí nan. Awo aquí nan mi ta bela conversa cu uh, Stacy y tambe Zutrum, cu ta ese que nos in studio, pa lo que ta trata hintere ambiente di um, e track cu ta zonando ora aquí nan, um, a mi pone sin aquí nan, ama sintiema ne un tiki e di dos himno, Despues di e Blue Wave einan, anto awor aki nan ta e tema nobo ku Kef i un kantidat di artista mas ku a traha huntu riba e produkshon aki pa dje forma di nos drenta un tiki mas tantu den henter e ambiente di Blue Wave ku nos ta den dje drenta mas, nan mi pone asi einan, den ambiente di Blue Wave ku nos ta den dje. Stacy ku Kef ta esei ku mi den studio. Maru, welcome guys. Mi ta kami bira kèf, mi ta kami bira kèf por Sey Sey si ku zudrum, sey si ku zudrum. Welkom guys, bon bini, kon ta? Bini felizmente na bo yentenan morgan, nos ta kontento di tei atrobe den alegria, tanto den for ya den siman di blue wave aki ku ta tremendo. Mes, of no mi brother? Ke men di ègt, mi ta kere tur hende anto, bo sa kiko mi ta hengreidi hinter e vibe ku nos ta den dje ku. Bo ta mira kon kreativo yu Kòrsou ta riba tur área, den tur kos ke men di tur tipo di kos, m'a mira ku na domintu tur tipo di blue wave-achtige kos. Masha dushi mes, masha dushi mes. Masha dushi mes. Nan bisa hulandes e kano a ken genoeg van krijgen. Hopi great mes. Sí, ècht hopi great, hopi great. Kom ta Stacy, wèlkòm. Bon dia, bon dia, bon dia oyentenan. No, hopi great. Mi tambe ta den un euforie asina grandi, ècht. Geweldig, hopi dushi, hopi dushi. Si, hopi dushi. Anto awor nos tabata papia offline un rato ke mende ku bai yega nèt nèt pasobra ta tin hopi tempu na Hulanda ke mente hoki nan bai bin bèk. Mi tabata vòlg henter bo henter bo pròsès di kuminda pasobra bo a hasi online un tiki tambe via ke mende henter bo pròsès di verhuizing ku biki nan ku kiko ku dònde ku bolbe nan. Anto mi di ey pero ta un par di tempu bo tin ku bo ta bèk na Kòrsou, to? Si, si, si. Mi tin awor aki dies luna na Kòrsou. Awor ki nan bo tin dies luna nan bo ta bèsa. Dies luna nan ta bèsa. Así, ok, ok. Ke mene bai yega manera nèt òf ta bo a bin kiko pa nos? Mi ta kere ta ami no. No, no, no, ta nos tur así, así, ta nos tur así. Ami ta God ta da bendishoná mi ta ku mi a logra di eksperensiá algu asina ki ègt increíbel. Ami no por a magina nunca cu lo mi yega anto cay den mane un cayente asina aquí no. Exactamente, hopi dushi, hopi dushi mes. Anto no un cayente di fiesta, so un cayente di unidad, di amor, sí. di bota mane bo conoce tu rende. Sí. Con tu rende bota bota connected to e cosa ita hopi great. Hopi great, no, uh, great om. Zutren, con mi yega riba e idea di Na mi por disingi nan gather tur e diferente artistanan. Prome ke ku a sali ta tin un hende ke bisa mi, Ey, keda pendiente paso Natty ta bezig ku un kokinan mane un bom ta bai bin anyway. No, e ta e ta gewoon hopi hopi dushi, Morgan. E historia, lo misha, e historia tras di kantikatambe ta mester bunita. Um, ongeveer un año pasá. Um, of año, año aquí, año pasá, ahora sí aquí, nos estamos en contienda para clasificar para mundial. E también nos todos de expectativa, nos a tiwega con Trinidad, con Jamaica, que me han 30 manera, it's gonna be, it's gonna happen, it's gonna happen. Pero den toda euforia, a mí, sa, bibano lang 10 años, a mí seguí um, fútbol na pie, lang, que bota sa, como a mí solo lana tonga den, den, den, den campeón, den, sa, den mundial, cu EK. semper nan ta nan ta los nan Andre Hazes cu ta toca una himno we hou di Fano Oranje nos di bisa epa nos ta beyendo mundial pero ainda nos no tin un national anthem nos no tin un cantica anto inspiracion a na a dar mi di bo sa what about nan ta den We Are The World caminda bo tin Michael Jackson Cyndi Lauper bo tin Bruce Springsteen Lionel Richie nan tur ta canta hunto what about mi a haci algo asina a acerca artistanan to bo haci algo asina pero cu come cu union di tur e artistanan di Kòrsou. Pero despues Jayon a saka un monster di hit, Mama Wak, Blue Wavy, ku nos tur a, nos ta gradisido na Jayon tambe, ku el a hasi e tremendo impakto. Te yora mi di bo, sa kiko? E momentu no ta, no ta ideal awor, ma yinke e idea di e lachi. Anto Jayon a bira un monster di hit te kua awe, ta, ta, kon tremendo. Pero despues diesocho di novèmber. E dia ei mi ta lubid'é nunka mas, mi ta kere nos mi no ta lubid'é nunka mas den nos bida. Ora ku Kòrsou a enfrentá Jamaica anto nos a empatá, nos a klasifiká pa mundial, mi a puru hende emoshoná, a mi na rodia ta yora na bai gata ya di emoshon, hopi hopi bunita, hopi bunita, pero mi a mira algu ayori ku nunka nunka mi a ke eksperensiá den mi bida, Cu ma mira bo sa Corsou, Aruba semper tin manera bo sa ami tambe semper ta Duitsland Nederland semper bo sa nos ta famia nos ta amigo pero nos ta manera un tin ki guera fri bay pero ma mira Rubiano nan cu mi tin famia Rubiano y amistad nan a tu post nan di Rubiano nan con nan mes ta emociona con nan ta contento cu Corsou a clasifica Boneiru no papia mes Boneiru ta manera un ruman chiki di nos cu nan a bira shete loco bela kemente manera Boneiru a clasifica. E hulandesnan, ami fe di e mabin dos mil un bek Kòrsou bin biba. A bai tur wega di nos selekshon, anto mi ta mira kon e hulandesnan biba ku nos, nan wai gata e dia ku nos kosa ku nan tambe ta brasa otro, nan tambe kontentu. I e diaspora, antes bo ta bisa, ya, ik ben gen antiliano, ke mene ta, foral e half, mi bisa, no, halfbloed ta nesha pa bisa, pero spesialmente esnan ku tin pa bisa un mayor hulandes, un mayor Kòrsou, nan ta mas clean towards e E parti Hulandes. Anto awaki bo ta mira kuantu mi siña, eh, Kap Bruce from Curaçao, kom uit Curaçao. Si. Men e diaspora rònt mundu, no Hulanda su, rònt mundu, bo tin menen na Nimerka tambe, ey, mi tin, nan, nan, mi nan, nan, nan, nan, anto esei mi di, eh, eh, si, si, eh, esei un kos bunito, no. Anto e union ei, mi ora mi a sakia bèk e idea Felachi, anto mi di mi ke, mi ke, mi ke manifestá e union ei den e kantik aki. Anto e ora ei mi di mi ta, mi ta, ku skohe. Un rubiano, un hulandes cu un boneriano canta fo'i nan perspectiva con contento nan ta cu Curaçao a clasifica. Pero, bo sa, november ta djis bisini december, december a drenta, anto di espe tin tumba, ke men artisnan tur nan cabeza den den tumba, mi di no, el a ora el a bolbe bay la, el a bolbe bay lacha atrobe. Pero, in the mean time, den juli nan mi, FFK mi staba con Showtime, ato asina mi a conoce Kef, ato. Siempre mi ta ta manera bo sa mi ke pa ora mi yega dje lewe mi ke pa kèf ta parti di production team bo sa ami ami ami morgan abo ta tok kwarta chico mi sa dewe kwarta kede pero ami ami beat ke kore mi bo traha ora ta cd ke kore mi bo traha i geval e ora despues di karnaval e kor a bolbe belachi despues di karnaval den kuaresma e kos a bòrò lòp mi di no awor ke shi nos ta shia anto mi ta beishi ku kat ang sorry katang ku ta chòrntè ku carolina ku titi de palm amigonan di mi anto mi di ku nan bo sa tin traha un beat pa mi anto bo sa un un un kos kèchi. Pero mi di ku nan mi ke bai aserká Kev pa ta parti di nos team tambe di production. Ora mi aserká Kev, ora mi ta kontando Kev e e historia ki Kev a skur pa bisa di ku mi nan a tiba sa, mi tin un ami tambe tesoro, esei mi sê ba ba bo tesoro tabata fundeshi di e kantiga aki. El a bai su schatkist saka un tesoro, anto el a bisa mi nan a tiba sa, tres aña pasá mi a traha un kos asina aki bewust Pa tambe bay haci e cortis nan Corsou pero loke bo ke haci cu tur e artistanan Rubiano cu cu uni di Hulanda uni di Boneiru mas great ainda mi ta mande pa bo si bo san gustele nos ta bay borde riba dje manera lo mande pa mi a mande pa catan cu titinan di on ke mende mi e coy a con a dal mi e pida pida e pida comienzo ey di Corsou mi ta esey ta E ora nos a pone un reunion, mesora e ora nos a forma un production team, anto nos a cuminsa. El a traha un sample, anto asina ey ma a bicha nan, ok, esaki ta e artistanan cu mi tin pensa di bay di bay scoge, m'a scoge, mas mas cu dies artista tin lamentablemente bisa mi nan, mi ta hopi druk, awo aki no, kico, anto mi ta tin, so dos luna pasa m'a cuminsa, of no, dos luna no, tres, al menos awo aki lo bira tres luna pasa, anto mi di cu nan, mi ke pesa, mi ke pesa li fin di mey, p'e haña traction pa Cananba yega mundial. Sí. Anto yo a tin a bisa mi no, mi no ta behal e momento ei etcetera paso ya mi mester a laga nan graba paso anto paso kit a pasa ora nos ta ta bezig mi di a mi sa di musiki mi di mi ke basta kanta di dia sinku secondo paso mi ke mi ko den otro nan di ku mi na te e koi bo ta bisa asina bo ta bisa cuatro bar anyway e yo e koi tabata preto mi ta mi ta siguiente proces mi manda cuatro bisa dame ke cuatro bar anto mi a traha manera dies tema pa anto tur hende mi kanta mes kos anto mi a skibi algun letra bisa nan como ehempel. Anto asina un para cu e parti di letra, un para cu e full, un para asina nan cos, pero kedando na e tema. Anto asina, anto e proceso ta great, no? Mehor nan bel, nan conta tur e mesun historia, tur a reagera. Dunga nan wak cu aki no ta un proyecto comercial, e ta un cos cu ta bini firme curason, out of the pocket cost, ami ta paga, pero no ta un cos cu mi por paga boso, pero tur tur entonces e koi ta asina bunita anto bo ta mira e e e e bunitesa ei den e kantika kon tur hende a bisa mi nan a ti sèn is not a problem this is this is a higher purpose mi no ròkò mi no ni kabi pa pero aki di ku mi nan a ti ònè ku aki ta asina bunita ku kòlèp ku tur e artistanan aki ku onor anto si ni tur a hinka nan alma i kurpa Stacy bo papia un beke di su mes ke meni e bunitesa ta ku tur a hinka alma i kurpa sin wak nada komersial Anto e ora ei ora na kies e e e tema mi keda pone preshon riba nan kong guys djaluna moe miti koñe aki kiko anto e ora ei nan keda manda un bando un pa una ta drenta bo kurpa ta bisti di tur e veur e kuater barra nan wou wou despues e ora ei bo a sigui ta grei tambe pasobra despues Oscar Bor tambe a join tin pasobra mi ta buskando un studio a kontak Oscar Bor pa nos hasi e mi studio su graba grabashon pasobra mi ta ke tambe por e video klep a aserka Vio Sambo tambe mi a skopi yo di kuminan ti great of produktivo. Nos no te cobra bo, caminda loke bo haña ta bon. Mi ta claro mi ta busca sponsor, ta loke haña mi ta con transparent bisa bo sa cuanto nos ta parti'e y van di. Anyway, e ora ey so gezegd so gedan, nos ta bay na nan, anto e ora mi di cu yo mi ke tog manera bo mi di cu ne mi ke bo cuminsa cu e iconic picture caminda nan ta bisa Curaçao, Curaçao, anto despues bay back studio manera we all the world cu Trendy ta graba. Anyway, di laatste dos siman nos ta traha masha masha duru mes, anto e yor ei nos ta yega e momento ku nos por a release. Anto e bunitesa tambe ta ku ku ami ku Kef ku nos ta bai artistanan mi ta bisa nan ey nos ta nos ta bien pero ami Kef, Oscar, Titi ku Katan nos ta den un grupo nos ta bisa mi ta bisa nan ey nos ta bisa nan ey basa ke djarason no wan duratu nati ke bende nan ta riba bon pasobra nos ta manda E e promo ena ta bisa mi ena di pari di Jay tambe ta bel mi e na tin laga nos leke no mas mi mas ko laga nos leke ke beri hopi hopi great anto e ora di djabièrnè nos a nos a release anto di di djabièrnè pa wor ke ta inkribel inkribel inkribel inkribel mes a nos ta hopi hopi gradesido kon e pueblo a aseptá esaki e tambe un adonan pasobra ayera tambe un parti hopi bunita kon e. E jugadornan ta sali fiske pòl ato ya bakuna nan ku ta ya iconic ku nan a misa e box ku nan nan ta bai train kuné kon nan ta sali ku nos ku nos kantika anto despues nan ta yega ato tambe einan nan ku nan kantika e ta gewoon wow ato ya e ta e ta e ta yena nos ku emocion. Hopi great amo anto kon abo experensieé Stacy? Hopi dushi hopi dushi ami ta es un lastuko a join e proyekto si kèfti ku mi pa studio Ban studio, kiko e di ban studio? Trust me ban studio, mi no staba piensa di dos siman pasa, tres siman pasa. Ua dos siman pasa, por ta un pida, por mi ke mi sigi, Sí. ora mi di ku Kef, mi di ku Kef den, ora nos haña tur, mi di ku Kef mi ta sinti tòg un falta di un intro, Aha. mi ke pa abo dal un intro. Anto e no bisa mi ki tin bin ku Stacy. Ke mi hende e henter henter despues henter no no kome el kome el gud. Anto yo rei laga Stacy kode e katika. Si dus Kev ta bisa mi paso nos ta ègt manera nos ta ègt hoi bon ku otro dus ta bisa bo tin ku bai trust me ora mi bisa bo tin ku bai su kòp a tin kòp bam mi ok bam mi a studi mi ta bisa kit ta pasand aki e di ku mi komo skucha e kantika bai priba dje. Nos ta make it happen. Nos scuch'é mi ta mania oh wow wow wow wow ma keda scucha. Ora nos ta sali bai perfum un rato e dico mi mester cuater bara. Awe cu dje sico ce guardo. Mester cuater bara dibo. Mi di bosa Kev tur e ta papia di bosa con Nos ta uní, dus dat is al gezegd. Pero kon ami ta sinti mi komo hende ku ta biba den Hulanda? Kon mi ta sinti mi ora mi touch down akinan? Esei mi ke bisa. Mi ta kefti ku mi, ok on, ban. E nan mi a bira bisa esaki ta mi tera, esaki ta mi home. Ora ku mi yega mi ta sinti mi felis. Aki tur kos, ke mi na engelek lokal mi kere bisa ta ku aki tur kos. Bon ku ta biba den mi ta lanta f'e soño. Esei ta e mensahe ku mi keda trese paso siñor ta pasa ku e kaina i tambe mi ta kere houn. Ora bo a hasi algu p'e lugá aki pa Kòrsou ke men Kòrsou ta houn sende un lampi den bo. Anto esei ta loke mi keda bisa. Anto asina e major di e proyèkto. Anto ora nos a konosé, ora mi a konosé Natty mi ta bini ey No, e guy kita tof. E kiben down to earth, dushi hende, trankil. Anto i nami di bosa? God's purpose. Nice, Purpose. nice, nice. Anto bosa Yes. wak um, tin tracks no ke men di um, por ejempel b- b- au, como un emisora na dometu mi taña masha hopi tracks mes. Anto mi taña great besombra tur hende ku manda mi tracks. Ke men di artistanan konosí, gainan ku ta hokinan ta kumisá ke men di tur hende ta manda masha hopi tracks mes. Pero tin Tin cierto tracksnan cu gewoon tin un cos cune. Mi no sa con bo tin cu mane ke men di e coe tin gewoon ke men di e tin un cos cu na momento ta mane van e tin un mi sa cu ta un energy mi sa cu ta un mi sa con bo tin cu splica e coe pero e tin gewoon un cos cune anto bo tin bo tin cu feel e coe anto esey ta loke ma ke men mane ma tende e coe bo sa ke men di bo curpa ta mane gewoon bisti awoy bo ta papia e coe di cu. Uh, bo gevoel di ora ku bo yega Kòrsou na mo di papia ke mendi ora ku hende pero tun gevoel ku tur hende tin ke mendi si. e mi bai Boneiru bin bek mi brother ora bo yega Kòrsou ku bo bafo e si avion e nan ke mendi bo ta komunikimi ke men explica ku palabra to bete ke resteishi e manera ke la entro e kasi Anto kon den videoclip kon e ta manifesta esta i tanti ke ta kanta kon perfect hopi bonito. Hopi great. Awo dje sabra awor esnan ta bai presenta den e ki tipo presentacion e manera ke mi ku tur hende ta bai a iña huntu mira of un cos asina. Sali kaya kaba tabata un sorpresa pero ya i a kaminda el a lei a kaba dispensami anto nos ta bai tine e ora den festival center anto ku STK Caminda pa prome bia esey nos tur ta hopi hopi excited about it cu nos ta nos ta bay presente pa pueblo live que mester esey ta bira nos prome prome performance anto ya we so looking forward to that. Bo ke mi splikami un cos wak, mi gevoel ta ta dus ora mi a tende e cancion yo mi di ok esaki ta e cancion cu ta bay name over eigenlijk for di e blue for di e mama wak Ke mindi den sentido di ku e mama waka keda kaba anto, pero eigenlik paso a bin yen trek despué. Ke men yen hende a manera tra diferente treks despué pa no na lomentu bo ta yen manera van pero niun un ta ta manera tòg nos a bai bèk na nos mama waka mi tòg nos a bai bèk eigenlik na nos a bin ta pero tòg nos a bai bèk pero awokinan bo ta sinti ke men mi ta mira kaba Ke men di de un por ehèmpel sta diuntro den de kantando e koki huntu ke men di bo sa kiko ku ey ta hasi den Wow! Bo sa kiko ku ey ta hasi. Wow! Bo sa kiko ku ey ta hasi. Vooral wanneer ey tur e vershonnan di kada artista mi ta haña gon tremendo tu manera wanneer ora bo ta bisa keme HT ta bisa bati riba pechu bisa yu Kòrsou mi ta ke men tur hende man kanta huntu yu Kòrsou mi ta ta. Bo den un amiga di mi ta bisa mi lo binte seka mi hopi great. Ora el a fla, el a di, Nah, tin no, mi tin kumbichi ku bo no por ta, anto mi wak e na mi mama. Mi di, No, mi ta bai wak e na mi mama, anto pare mi ke bini pare mi ku amistat. Anto yo riba bai, ku mi kasá ku mi yu, nos a wak e na mi mama kon trintá, ta wak ora nos a, ora, ora boso kèf a lonchi, anto el a, ora nos a près play, nos ta wak riba televishon grandi. Ora mi ke kore bini, No, no por ta, mi ta binse ke bo. Mi di, No, no, el a kore binse, anto el a trese un ko'i bebe ku un kos ki bini, anto el a bisa mi. Un kos muy bunito di kumina te e kantika aki tin un power ku bossa nova ta realisa e ta healing. Sí. Mi di wow. E ta seh. Bossa ate koi ta bunita no di bisa mi na te kantika ki ta healing. Sí. Sí. Ato ato bossa no e so ke meni ta ya asi tur ene danki ke meni ta dira nan riba whatsapp, facebook, instagram mi nan ta keda yama mi danki. Henan ku mi ta konosé ta bel mi manera un señora bel mi sa mi si meneer. Maya, Meneer Nati, maya bo number via di ex persona. Mi kier wak ku su. Mi oto tur na, na, na, na bander di Kòrsou, Kiko. Meneer pui nka mi tin e videoclip ainda. Maya, Asi ta great. Mi kier, No, ya, videoclip a sali kaba. Asina mi bo ta yaha bo ku tin un kos tambe ku mañan, meneer Nati Leal, mi sta bai divulg'é un kos masha bunita mes ke tambe a serka mi. Esei e ta bai divulg'é, divulg'é mañan. Tambe asina bunita ora el a serka mi di Seiban p'e.

Rocky ta bin fe Aruba ke Mandy's gone. E koe di ki dia nan ta bin mira e. Tabei djasabra ki, djasabra ki. Djasabra den den Fancy West End i den. Si, den SDK tambe. I den SDK. Ke men di djasabra awor den SDK ora ku ta bai tin wega plus den Fancy oh my goodness. It's gonna be. Ooh ke men di bo ta imagina bo ku ora bo wan stadion ta sold out kaba mi brother. Paso tres siman pasa. Ke men di bo ta imagina bo ora ku tur hende kai den e koe. Ah, nos ta boka, Wow. nos ta gewoon papiá, nos ta en Keppe Velke, man. Nos Sê. lopo warda ah, pa nos ah, present'é na, na pueblo di Kòrsou. Se, hopi great, homo. Sa Eh, kira nos regalo pa pueblo mi di Kòrsou. brother, em, sigui ke koko bo ta bezi ku neinan. Ke men di, e koko bo ta hasi nan, em, hasi bo kos, mi brother. Pero bon, ya, ke men di, mi no a duda tampoko. Stacy, hopi great ku bo a bin un ratu huntu ku eh, Sí, seke nos aki sí, na sí, Alegria, ku sí, nos por sí, abon'é ya. eh, kombersá un ratu. Hopi great ku bo a, ma mi ta mira si ke men di ba Na mi e mester niki nan. No a tarda hopi pa bo burger e. No, no, no a tarda hopi, no, no, no. Si bo mi te asta den e ulti bo sombra bo tin sei si tin un track nobo nobo ku ta sona no seke nos tambe toh. Klopt, si, si, Papiado. Papiado, ke meni asta e pida eyi ba burger e, nan kaba riba che. Si asta esei, asta esei. Sí, que ben Stacy tin su track nobo um, Papiado, anto nos bai sigui verwacht ku bai tin mas. Sigur, no, sigur, sigur, sí, sigur. Sí, Eta, sí. Um, aki na no Kòrsou, mi tera mi home, mi taba hopi mas ins, inspira. Mi ta haya hopi kos di arriba, hopi inspiracion, hopi palabra den mi cabes. Dus, hopi mas kos te sali. Hopi great. Count on us Anhu. Nati, thanks. Anto exito. Mi ta echt ansioso pa vooral e e koe cu ta bay sosode den stadion djasabra awor na momento cu e cancion aki nan bay sona. Sigur, sigur. Nos tambe, nos tambe. Thanks man. Marco, danki trobe. Un placer pa ta cerca bo. Anto esey mi ta yama danki na prensa pasobra ta via di bosan. Nos ta yega na e pueblo sin bo sa nos ta nada ke mene tanki di kurason anto ya nos difrutá di nos regalo. Sí hombre, great hombre. Bo, nos a kombersá hoy mainta ku Natty Zutrum. Nos a kombersá tambe ku Stacy pa loke ta trata e kanshon nobo aki ku dje sabru awor eigenlik e ta manehó unun di dos himno ku nos haña den kuadro di hinter e ambiente di Blue Wave ku nos tur ta den djekinan.